Coli Kakalwo, Man ladit mawa. Omoro ma loko i tekwaro pa Kakalwo kaka Coli. Tin amito lok i kom rudi me ker kwaro ki jugi me ker kwaro. Rudi me ker kwaro ki jugi me ker kwaro gin pe rom. Ngat acel dit loyo lawote. Ngat acel nongo twero ki bot lawote. Jogi me Ker kwaro en aye nyuto ot ker ka ma myero ot ker obed iye, kaka mene ma ot ker myero obed iye, ka ma Rwot myero oa iye, muno tic pa jok me Ker kwaro mo-ni. En nyuto kit ma myero arwoti eni kikwer bene kwede, kwer ma i ker en jok ki nyuto. Rwot tye lanyut gin ma jok gimito. Lanyutte kinene ki i kom Rwot. Rwot dano ma wor Woro pa Rwot dit, loyo woro pa dano weng ma i ker. In iwinyo ni Rwot moo, pien moo ma kiketo i kome myero okwe i kome. Rwot, lanyut me mar, ineno ki i kom Rwot. Rwot maro dano weng. Lanyut me woro, i ker mogo-ni, in ineno lanyutte ki i kom Rwot. Rwot me Ker, pien en tye tipo okete kenyo calo lanyut ma mege bot dano ma kome nen ka maleng, pien tipo onyo jogi ma giwaco ni jok me Ker i komgi pe nen, en aye oweko oketo Rwot ma doro Ker ni lanyutte myero gunen i kom Rwot. En cimo otte ci otti eno ni dong ker dong lubbe ki iye, ene kiwaco ni Rwot kinywalo anywala. Jogi me ker kono, jogi me ker en aye Lubanga, Lubanga pa kaka bongone ma yam otuc botgi i kare ma gin tye ka wot. Wungeyo ni kaka lwor I yo mapat pat guwoto pat pat pat pat pat pat. Kit ma Lubanga gubedo ka tuc botgi bene obedo pat pat. Yo pura Lubanga gutuc ma kilwongo ni jok jok ma malo-ni otuc botgi ki i kabedo ma kilwongo ni Apiri ma tye i Pader. Jok-ki ka otuc, en waco nyinge. Me pura owaco ni, An nyinga kilwongo ni Olalteng, Ka otuc nyuto ka ma abilane bedo ki iye, abilana tye i gotti en, i got olal, ka icito i Pader, i nge gang ajarol pa Olokec, in inongo ni got olal tye kanyo. Mono en aye abila ma jok ma megwa me Olalteng ocimo ki kwariwa eno-ni Ker aye jok pa Luburawa ma doro ker. Ker kacel acel tye ki jogigi ma doro ker-ri, pien ker gin ma doro en aye jogi. Pa lub ayira, Kare matuc bot lub ayira wa nyinge kilwongo ni Kalawinya. Pa koc, Kare matuc botgi wa an kilwongo nyinga ni Loka. Palo pala bek tucu nyinge an ogili, an abayo, an lagoro, an amyel, munu aye jogi me ker gin kaka ma gin gucimo ni odongo ker kaka ni Pe, ot ker pe cito ka tito tyet bot ajwaka, ot ma dok en bene onyuto ki i ker ni en jok madit ibituc iye wek ilok ki i kom dano me kubo doge, otte enoni bene pe cito ka tyet bot ajwaka, pien kwari wa yam jugi mukene dok ajula tye ki cito botgi, ento jugi me ker kwaro ojuko kaka aryo-ri, kaka ma Lok loko kubo dog jok pe cito ka tyet. Kaka ma ker tye iye pe cito ka tyet. Dong, pe tyet loko ango? Pien jogi-ni gin aye doro jogi weng me cere-ni. Gin dit loyo, loyo cere-ni weng. Tic pa jogi-ni ki ma weng gin aye doro ker. Ka lok mogo tye, gin loko aloka ki i kom ngat ma gin gucimo tuc ca odange. Ka ocako dange kwe, o jok dong otuc, olal te otuco. Tye jo mo ma i Ker ma kilwongogi ni luwang jok ma gia ki i kaka mapapat, ticgi bene tye mapat pat weng calo olal, olal teng, tye ki kaki i puranga ki dog ticgi ka olal dane oto Lupalar, wangeyo ni lupalar aye yiko kite kiyiko kwede, myero giyik kite kiyiko kwede laker, laniang macol, lakwac. Bulu tic pa lupalar, jo ma lwoko lamala, kaki weng kacel acel acel acel i ker weng gitye ki ticgi ma gwoko jok-ki. Jo ma jok ocibogi ma myero etedo, tedo jok

Pien ngo ma tin doro en? En tye lanyut keken. Ngo ma otimme i kare macon? I kare macon ma onongo Rwot tye ki ker weng tye ki jogigi, onongo lwor pe tye jo mo ma loyogi ki i lweny. Onongo lwor can peke i lwor can mo ma kobedo i kite can tyer onongo can pe i lwor kaka lwor pe lucan. Onongo latin otyeno kic peke Pien lityenoni weng, lityeno latin pa lawoti latinni, ka inongo tye ka timo bal in igoyo mono i kare ma Rwot kitibo jogi me tekwaro dong gin tye kacel. Pe inongo dano ma cwinye otur, dano weng tye ki kero, dano weng lupyem, dano weng lupyem i kare ma jogi ki ker tye kacel, wat Pire tek. Wat pire tek. Latin ka kinywalo kikwongo nyuto kaka pa wonne ki kaka pa minne kaka aryo ot pigi tego. Ngun kanya latin ngeyo wat pa wonne ki wat pa minne weng kwici kwici kwici kwici kwici odi ma pire tek ma dong pire tek won dano en aye nerone nero nerone eh nerone nero pire tek winyo ma kilwongo openo

Muno kare ma tipo tye iye, onongo wat pire tek. Mar dano maro lawote. Lwak me Acholi, Muno aye. Ka olwongo nying Rwodi, myero onge ni Rwot me Ker cung i kom tipo. Kobbe-ti ni, ma dong tipo mono bino lwenyo i kom ker, ngo mutimme? Kare ma mono opoto i kom ker, mono otayo rwodi keken, mono oloyo rwodi, obalo tic pa rwodi, ento mono pe obalo tic, pe oloyo tipo. Man gin ma pire tek ma Tina mito onge, mono olwenyo ki rwodi, oloko rwot mo ki rwot kalam,

Tipo kono, tipowu lweny pe omiti ngayo tipowu, lweny pe ongayo tipo wa i cawani. Labolle-gu, kare ma muni tye, muno mo acel got amyel, muno-ni ocito ki gin ma tere nakadaka wa i wi got amyel, ento muno-ni orwenyo ba twala wa tin ki i got amyel, got lawor, Ma tye adit lango? Muno ocito got ma ki woro, muno ocito got omako tyen muno, naka ki kelo dyel ka ki tumo ka tyen muno opute. Got ma bidugu, muni ocito dong me keto boma kitgu i yi kitgu matidi. Got la bidugu ryemo muno, kelo kico keto muno gwenge ni weko boma odugu i kitgu ma kome tye kacatye-ni. Tipo ma tekwaro ryemo ryemogi ki kunnu. Got layita, muto me acel i kare munongo goro gweno matar. Okwanyogi bot laco-ni naka bene ewilone. Layita omako mutoka ka mono ma piny otwo, mutoka pe woto. Ka iwaco ki muno ni, In ikomo gweno labayi ciling, cul cente wek wek mutoka-ni oa. Muno kit ma tipo me tekwaro orwenyo kwede ki muno jokjok ma malo.